Walem, warwaki wuon polo koda piny ka wachako somo sura mar apar gachiel. Mad rohoni maler obi oriwre kodwa ka wasomo Jehova ma watieko. E nying Yesu Kristo Ruodhwa walemo kendo wayie. Amina. Kawuono wadhi somo kitabu mar Chakruok Uh, wan e sura mar apar gachiel uh, to wadhi some gorofa mabor man Babel. E kinde mokwongo ji duto mae piny ne wacho mana dhok achiel kendo ne gikonyore gi weche machal. Kane giwuotho yo wuok chieng', ne gichopo e pap manie piny Shinar mi ne gidak kuno. Bang'e ne giporo wach niya, Walosuru matafari kendo wawang'gi mochiek. Ne gikonyore gi matafari kar kite kendo lam kar simit kuom gedo. Bang'e ne giwacho niya, Koro wageruru dala maduong' man gi gorofa mabor mochopo nyaka e polo, mondo walos nyingwa. Kik wabed ji moke. e kor piny. Abich, eka Ruoth Nyasaye nolor piny mondo one dala kod gorofa mabor mane dhano osegero, mi nowacho niya, Dhano en oganda achiel mawacho mana dhok achiel, kendo gima osechako timoni nyiso ni onge gimoro amora ma notame timo. Omiyo, wadhi wapog dhoggi mondo ng'at ka ng'ato kik winj dho wadgi. Aboro, Kamano Ruoth Nyasaye nokeyogi e piny duto, mi ne giweyo gero dalano. Mano emomiyo iluongo dalano ni Babel, nikech kanyo ema Ruoth Nyasaye nopogoe dho ogendni, kendo okeyogi e piny duto. Nyikwa Shem. Wachni bende inyalo yud e kitabu mokwongo mar Weche mag Ndalo, achiel. piero ariyo gang'wen nyaka piero ariyo kod abiriyo. Koro magi e nyikwa Shem. Higni ariyo bang' ataro, Shem nonyuolo Arpaksad wuode ka en jahigni mia achiel. Bang'e nochako dak kuom higni mia abich, kendo nomedo nyuolo nyithindo moko. Arpaksad ne jahigni piero adek gabich kane onyuolo Shela wuode. Bang'e nochako dak kuom higni mia ang'wen gadek kendo nomedo nyuolo nyithindo moko. Shela ne jahigini piero adek kane onyuolo Eber wuode. Bang'e nochako odak kuom higini mia ang'wen gadek kendo nomedo nyuolo nyithindo moko. Eber ne jahigini piero adek gang'wen kane onyuolo Peleg wuode. Bang'e nochako odak kuom higini mia ang'wen gi piero adek kendo nomedo nyuolo nyithindo moko. Peleg ne jahigini piero adek kane onyuolo Reu wuode. Bang'e nochako odak kuom higni mia ariyo gochiko kendo nomedo nyuolo nyithindo moko. Reu ne jahigni piero adek gariyo kane onyuolo Serug wuode. Bang'e nochako odak kuom higni mia ariyo gabiriyo kendo nomedo nyuolo nyithindo moko. Serug ne jahigni piero adek kane onyuolo Nahor wuode. Bang'e nochako odak kuom higni mia ariyo kendo nomedo nyuolo nyithindo moko. Nahor ne jahigini piero ariyo gochiko ka nonywolo Tera wuode. Bang'e nochako odak kuom higini mia achiel gi apar gochiko kendo nomedo nyuolo nyithindo moko. Ka ne Tera osedoko jahigini piero abiriyo, nonywolo Abram gi Nahor kod Haran. Nyikwa Tera. Koro magi e joka Tera. Tera nonywolo Abram gi Nahor kod Haran, to Haran nonywolo Lut.

To kane gichopo Haran, ne gidak kuno. Bang'e, Tera notho Haran ka en jahigni mia ariyo gabich. Wago ne Nyasaye erokamano. Ma e wach ma wasomo kawuono. Wasomo chakruok um, apar gachiel kanyo kwachako achiel nyaka koro watundo e wes piero adek kod Ariyo. Erokamano Wuon Polo koda Piny, wagoni erokamano kuom budho kodwa, kuom konyowa Nyasaye gi rohoni maler. Isetayowa mwatieko ma de ikonyo mondo warom kendo. Nying Yesu Kristo Ruodhwa, walemo kendo wakaw gi yie. Amina. Erokamano jawinjo gi janeno, ma de Ruoth oriti mondo warom e sura mar apar gariyo. Nyasaye mondo obed kodu.